Tikwal. Tikwal qqareɣ ula d nekk zemreɣ ad asen-d-afeɣ abrid. Tikwal qqareɣ ulamek ur qebblen abrid ajdid. Tikwal steqsayeɣ amek alamma yerra-yi-d lḥiḍ. Tikwal ikeččem-iyi ccekk, allaɣ ur yettemḥiḥid. Tikwal ɛegguɣ akk deg-sen, qqareɣ-as ccah ihi, tikwal ẓriɣ ad ḍsen acku ul deg-sen yettcedhi, tikwal qqareɣ-as wissen ahat d nekk ur nelhi, tikwal ttxemmileɣ i yifassen dɣa sseɛraqen-iyi lewhi, tikwal daɣen ttɣaḍen-iyi, seg ul ttruɣ fell-asen. Tikwal ttḥulfuɣ kerhen-iyi widak deg-sen ur d iyi-nessen. Tikwal sserfayen-iyi, wehmeɣ d iqessam-nsen. Tikwal sseḍsayen-iyi d idewɣa-nsen mi ara ad ssen. Tikwal ttɣilliɣ ay ulsen nekk, tilef ur sen-d-trennuɣ asnay. Tikwal qqareɣ lemmer sbeɣsen-k, zemreɣ ad qqleɣ d amnay. Tikwal qqareɣ ula d nekk issefk ad asen-d-qqleɣ d acennay. Tikwal s iḥulfan qqnen-k, kewwlen-k am ɛalabennay. Tikwal ttarguɣ cennuɣ mi d-ukiɣ tekfa tmeɣra. Tikwal ḥemmleɣ amennuɣ xas yes werǧin yefra kra. Tikwal beqquɣ ad bnuɣ ad ifeɣ medden merra. Tikwal tala-inu tettluɣ, afud anezmar deg-i yebra. Tikwal ttwehhimeɣ rennuɣ, am win wwten yimsigman. Tikwal s wawalen bennuɣ, ayen zeddigen am waman. Tikwal rẓag umennuɣ, fecleɣ yerna d ihedman. Tikwal ɣef tgecrar kennuɣ, s usugen zdat laman. Tikwal ttmektiɣ-d adrar, ttḥulfuɣ fell-i yenneɣna, tikwal sseɣzafeɣ amrar, ttarraɣ d tin nniɣ yenna, tikwal qqareɣ meqqar yella leflan i yecna, tikwal ttakreɣ-d aḍar, ttuɣaleɣ-d kan s isefra. Tikwal ttmektiɣ-d tamurt d imezdaɣ akk n taddart-iw, tikwal qqareɣ-tt-id tameddurt yerna sɛiɣ arraw-iw, Tikwal ttmektiɣ-d lmut ɣas ur tt-ssinent wallen-iw, tikwal ttwaliɣ tugdut beqquɣ ad tawi ɣer tmurt-iw, tikwal deg wallen-iw teqqneɣ, ttwaliɣ ussan n temẓi, tikwal ttwaliɣ amek d-rewleɣ asmi yeqqneɣ d ilemẓi, tikwal ttwaliɣ meqqreɣ ttarraɣ-tt d wul-i imerẓi, tikwal ttnaɣeɣ-t neddmeɣ qqareɣ-as lemrur d yiɣeẓẓi. Tikwal tettuɣ anda lliɣ, Mass Iḥulfan-d i Ǧerǧer. Tikwal deg-s ttwaliɣ Wedrar zdat iɛeǧǧer. Tikwal ɣas sɛuẓgeɣ sliɣ I wakud deg uɛekkaz la ineǧǧer. Tikwal ɣer ḥamum i dliɣ Ad iyi-d-iṭṭef seg-s qajjer. Tikwal qqareɣ-as lemmer d iyi-ǧǧan ad as-nemleɣ. Tikwal selleɣ-as i uẓemmer amzun d netta i ḥemmleɣ. Tikwal feqdeɣ-tt mi ara icemmer yimi ur t-id-tt ḥemmleɣ. Tikwal ceṭḥeɣ am ubu ɛemmer aẓawan ur d as-selleɣ. Tikwal qqareɣ-as ssnen ulac d acu asen d-rennuɣ. Tikwal ttɣilleɣ ttasmen tismin weɛrent i umennuɣ. Tikwal ɛewqeɣ-a medden d tizlit acimi i cennuɣ, tikwal cciɣ mi ara yi-tedden, qqareɣ-as d acu ad asen-d-rnuɣ. Tikwal qqareɣ-as wissen, ur uksanen ula d nutni. Tikwal ttḥulfuɣ d sen di twaɣit-iw nekkini, tikwal tettuɣ mi ara d-asen imerbaḥ-iw seg igenni, tikwal qqareɣ ar assen, dɣa ttraǧuɣ ass-nni. Tikwal ɣas ugadeɣ kra, sɣarayeɣ deg uqerru, tikwal ɣas ul-ik ukra, tidet d ccɣel tferru, tikwal tettcetki-d tufra, kkseɣ-as lɣem s umru, tikwal yal tindict tefra, mi ara d-zegreɣ asefru. Tikwal ttbaneɣ-d amzun la tthudduɣ di kra bennun. Tikwal widak deg yettɛuzzun d tabɣest i deg irennun, tikwal deg yezzuzun wul-iw deg d-icennun, tikwal qqareɣ anef ad zzun nekk mačči seg wid ikennun. Tikwal ttbeddileɣ amaḍal skikaḍen i yijenniwen, tikwal tafat mi d-tḍal mmaleɣ-tt i yizwawen. Tikwal ttḥebbireɣ i uɣḍal n idurar s yimawen, tikwal ssendayeɣ asḍel i tmiqwa n tiẓeḍt n wulawen. Tikwal kra ur t-ḥmileɣ, ulac win d-iyi-d-yettaṭṭafen. Tikwal wid ur ḍlimeɣ ssutureɣ-asen ad iyi-ssurfen. Tikwal aclim i d-mlaleɣ steqsayeɣ ɣef win t-yessafen. Tikwal daɣen ttqejjimeɣ acku kerheɣ irelfen. Tikwal beqquɣ ad iliɣ d ayen kan lliɣ yakan, tikwal am wakken ttwaliɣ ulawen n medden rkan, tikwal ttḥulfuɣ ɣliɣ d nutni d iyi-tekkan, tikwal ẓriɣ lliɣ lliɣ tagnit kan ur d iyi-fkan. Tikwal ttwaliɣ tilawt ttmagareɣ-tt s teḍsa. Tikwal trewwi-d tegnawt s reffu reggmeɣ di Fransa, tikwal tudert d tasellawt rennuɣ tirgigit n tasa, tikwal ula d taqeclawt tesseɛreq i usirem-iw tansa. Tikwal ttganiɣ awal ittaččar-d imi n umnar, tikwal ula d amawal yedderɣel am yir lefnar, tikwal izewwir-d ccwal allen-is ḥemmlent aẓennar. Tikwal ul-iw yessawel, tiɣrit teffeɣ-d tekkunner. Tikwal ttarguɣ ddreɣleɣ, ttraǧuɣ d acu ad iyi-d-iṣaḥen. Tikwal cennuɣ amzun ẓeṭleɣ, wali kan wi d-iruḥen. Tikwal deg isurrif n ttɣawaleɣ, yella wayen d-iyi-iqerḥen. Tikwal qqareɣ imi d-luleɣ, imi ahat d ayen icebḥen. Tikwal ttagadeɣ ad mmteɣ, ɣas lmut i-yi-d ur d-telhi. Tikwal qqareɣ-as mmuteɣ, ad as-tiniḍ deg-s nettcedhi. Tikwal qqareɣ-as fateɣ, ula d nekk iɛreq-iyi lewhi. Tikwal d ayen iɣef ssummuteɣ, i s-ttɣummuɣ aqerru-w ihi. Tikwal deg wul sḍaqeɣ, ttarguɣ yusa-d lewnis ɣur-i. Tikwal di texzant ɣellqeɣ ad yali uɣebbar tayri, tikwal zgiɣ tqelqeɣ ma d-yawi uɛeṭṭar lemri, tikwal nniḍen ttfaqeɣ win ɣan ḥmed umerri. Tikwal ameyyez ur imal, ul-iw amezruy yerḥa-t, tikwal ittḥebbiṛ i yimal, ttafeɣ-t-id yedda d farḥat, tikwal cennuɣ-at izumal, ɣas bab-is ul-iw yemḥa-t. Tikwal yessebɛed si laẓ lmal, ttḥulfuɣ i bab-is iṣeḍḥa-t. Tikwal mi ara ldiɣ allen-iw, tamuɣli-w tneqqen-iyi. Tikwal yettḥulfu wul-iw, tesburr-iyi tecḍaṭ n Muḥya. Tikwal kerheɣ iman-iw, ttnadiɣ-as-d sya d sya. Tikwal ttaṭṭafeɣ imi-w, alamma ḥesbeɣ rmiya. Tikwal wid i ɣ-yettweṣṣin, ireggem wul-iw deg-sen. Tikwal Muḥend Wul Ḥusin, qqareɣ-as d acu yessen. Tikwal reggmeɣ-ten di sin, ur sen-ttaǧǧaɣ di sin yid-sen. Tikwal qqareɣ ur ten-nessin, ahat netta d Muḥend U Mḥend d ssen. Tikwal wur nelli d menwala, ttwaliɣ kksen-as rruḥ. Tikwal qqareɣ ur t-nwala, ttmektiɣ-d Dda Lḥsen Beḥbuḥ. Tikwal ẓerreɣ čaqlala, ɣas tewɛer maca ur tfuḥ. Tikwal qqareɣ-as ala, yak yellulufen di dduḥ. Tikwal ḥemmleɣ amqellec, seg wakken tt-ẓriɣ terwi. Tikwal ttwaliɣ lqbellec, ssulin wid ur neswi. Tikwal ttwaliɣ kullec, d ayen kan i d amezwi. Tikwal isla d iɛanec, ɣas tislit ur d as-yehwi. Tikwal tayuga n cclaɣem am tin n ičči tɛeǧǧer. Tikwal ttwaliɣ alɣem n kna zdat-s d iǧerǧer. Tikwal ttḍeggareɣ alɣem imarni d iyi-tekkes qajjer. Tikwal a lehdur ɣas teffɣem imeẓẓuɣen yenneḍ-asen waɛjar. Tikwal tectirriw tfekka-w. Llufan mi ara sleɣ s tmezla-s, tikwal aɛrab di tferka-w i d iyi-yesserɣ s weḥlal-as, tikwal i d imi ara yekkaw imawlan qeblen lexlaṣ, tikwal regmeɣ s sekkaw ur neg azal i wayla-s, tikwal ttmektiɣ-d sin, regmeɣ aṭas deg umecṭuḥ, tikwal ula d Zizi Lḥusin ula am Ssaɛid ur d as-yeččuḥ, Tikwal ttafeɣ-d ɣef sin lexyuḍ uqerru mi ara iruḥ. Tikwal mi kfant tbexsisin ad yeddem aqabac Muḥend Muḥ. Tikwal d aẓiḍan yiles-iw, qqareɣ i medden yerbeḥ. Tikwal ɣas ɣeẓẓaɣ iles-iw ḍeḥḥuɣ-d ur ččiɣ lerbaḥ. Tikwal rẓag imensi-w mi ara ẓreɣ yekfa unecraḥ. Tikwal qqareɣ ula d anasiw am win sɛan medden ur d aɣ-d-iṣaḥ. Tikwal ttwaliɣ tullas, ɣas ur d iyi-d-ttmuqulent, tikwal mi ara d-ɣlint tillas, mi medleɣ allen-ad ttazzalent, tikwal qqareɣ yal wa s wayla-s, allen-iw acimi teflent, tikwal kerheɣ akk tullas, ɣas ɣur-i s ifassen ad d-ẓẓlent. Tikwal ttagiɣ lmut, ɣas ẓerriɣ ur s-zmireɣ, tikwal baba ɣas yemmut, ttḥulfuɣ yid-s i yeddreɣ, Tikwal tettwamceḥ terbut, ẓriɣ ur t-id-ttarraɣ, tikwal tettcencin tsarut, teqqar i tewwurt ad ffreɣ. Tikwal tedduɣ deg ubrid, yettban-iyi-d am yeɣẓer, tikwal ɣas tewwiḍ terriḍ, medden yiwen ur k-id-iẓer. Tikwal wul iyi-d-neẓra yettɣiḍ, qqareɣ-as lemmer ad nemẓer, tikwal lemmer ur yezzi ur yenniḍ, ahat ad iyi-d-iẓer. Tikwal terra-yi tmara ad as-saliɣ asawen. Tikwal ssakad ɣer berra, s anida n leddi imawen. Tikwal ɛeǧǧneɣ di lḥara, ur ttaǧǧaɣ ifassen d ilmawen. Tikwal dɣa s lḥarara i ssemḥiḥideɣ ulawen. Tikwal ad qqimeɣ kan ad iyi-d-siwlen ay amedyaz. Tikwal qqareɣ fell-i wali kan, ay ma tesɛiḍ argaz. Tikwal widak i tekkan, yettali-yi-d fell-asen lgaz. Tikwal qqareɣ i uidukan imi ur d-ddimen am hraz. Tikwal teẓleɣ ɣef weɛrur, kesseɣ ul-iw deg igenni. Tikwal ttwaliɣ leɛrur, qqareɣ-as i wihin ayenni. Tikwal ssuguteɣ lehdur, ssakadeɣ ar at yanni. Tikwal ttwaliɣ agur, dɣa ɛeqleɣ igenni. Tikwal ttwaliɣ tilawin, yal ta s wul-is i uccem. Tikwal mi ara tent-awin, mi ara tent-fken s uḥeccem, tikwal yid-sent d win rwin asɣar n uɣbel-id s uqeccem, tikwal d widen tent-yerwin iceṭṭḥen-t s tqendyar n at Hicem, tikwal ḥettbeɣ ansayen ttqewwin zdat-i am ugudu, tikwal ula d imeslayen leɣbar yid-sen i d-iteddu, tikwal yak ay at meslayen d ikkil i nezmer ad ten-ssendu. Tikwal diɣ i yendan dayen, tiwmin qqaren ndu. Tikwal tagellidt n ccna tettcecceḥ ɣef tmeṭṭut n gma-s. Tikwal qqareɣ-as cenna, acku gma-s d izem aɣilas. Tikwal teqqar lemmer tedder yemma, taɛebbuṭ ad tečč ayla-s. Tikwal qqareɣ-as hemma, mmel-as ay ul-iw mmel-as. Tikwal ulac ara d-iniɣ, ɣas ur ttaṭṭafeɣ imi. Tikwal Muḥya mi s-sliɣ qqareɣ-as melmi ad t-nefhem melmi. Tikwal daɣen akken ttwaliɣ neḥwaǧ Martin Luta Rumi. Tikwal d aya i d-ufiɣ ad yi-d-qqareḍ acimi. Tikwal beqquɣ ad steqsiɣ amdan amek d-yessemɣ iccu. Tikwal di medden ttweṣṣiɣ aqerru d tikla d incu. Tikwal ttruɣ alamma ḍsiɣ taḍsa d imeṭṭi d amceččew. Tikwal akken bɣuɣ lsiɣ am wefrux mi ara d-yeččewčew. Tikwal ttɣunzuɣ talwit, tasusmi d nettat i tt-yerban. Tikwal ḥemmleɣ tafelwit n Da Vinci amek i d-tettban. Tikwal aqerruy terwi-t Mona Lisa s wayen ɣur-s yecban. Tikwal mi d-tewweḍ tmeddit beqquɣ ad ẓreɣ At Waɛaben. Tikwal ttcedhiɣ ṭṭbel, hirna deg uxxam neɣ wali. Tikwal ul ur iqebbel inzan n widen ur nettwali, tikwal d nutni d aɣbel, yemma amek ur d iyi tettili, tikwal ttagadeɣ lbaṭel ma ur d iyi qebblen at wewini. Tikwal ssalayeɣ leḥsab i tɣawsa ɣilen ulac deg-s, tikwal iɛreq iyi ṣṣwab mi ara yekker umerɛun yebges, tikwal ula d imeslab qqaren-aɣ kkset asegres, tikwal ula d amulab mi yeskerwec ad neḥbes. Tikwal ur d as-zmireɣ i umeslay taɣect tebbehbeḥ, tikwal beqquɣ ad d-rreɣ mi ara d-inin kra yecbeḥ, tikwal iɛreq s anda ara rreɣ ccerriweɣ qqareɣ abbeḥ, tikwal di tfekka-w ẓẓuɣureɣ am wakken mmuteɣ d ṣṣeḥ. Tikwal ttwaliɣ Muḥu Perpuc amzun yebɣa diɣ ad yemmet, tikwal qqareɣ lemmer yesṭuṭuc s aẓekwan ad iwali lǧennet. Tikwal ttaggadeɣ a lewḥuc, ul s tmucuh i d-yettwet, tikwal dɣa d ameɛmuc, udem izger wallen-iw yuget. Tikwal ttwaliɣ tetten tessen, ijiniṛalen n Lezzayer, tikwal qqareɣ askesen, degneɣ yakk s leɛwayeṛ, tikwal ttraǧuɣ assen, kkateɣ i usirem amendayer, tikwal kerrfeɣ ifassen, ttraǧuɣ fell-asen ad d-tẓeyyeṛ. Tikwal ttarguɣ ttṣar, s yis ferḥeɣ di targit, tikwal xeddmeɣ axeṣṣar di tnafa ḍemneɣ tameddit, tikwal ẓerreɣ d aqeṣṣar hayen ttarguɣ ulac-it, tikwal qqareɣ-as d lɛar nekk iqebblen tawaɣit. Tikwal ttafeɣ amergu deg isefra wid ur nessin. Tikwal ssawalen-as mengu i win iɣer d-ddmen timqessin. Tikwal ttarguɣ-t yettargu daɣen tamguḥelt n sin. Tikwal ula d imagu ttcedhiɣ tibexsisin. Tikwal ttḥebbireɣ kan ur tufiḍ d acu i d-wwiɣ. Tikwal qqareɣ aha kan d yir ccrab i d-swiɣ. Tikwal ula d Marikan ssarameɣ ad zemreɣ ad tt-rwiɣ. Tikwal daɣen ssusmet kan, mi teḍra twaɣit ččiɣ rwiɣ. Tikwal ḥemmleɣ ad ttuɣ ayen akken akk ur d-ttmektiɣ. Tikwal s tufri ttusuɣ, ttagadeɣ ad ɣilen ttcetkiɣ. Tikwal am ujeǧǧig fettsuɣ imyagen mi ara ten-sseftiɣ. Tikwal s tmuɣli-k ttuɣ tiqendyar n wagul n-sseɣtiɣ. Tikwal ttkawen ifadden, ɣas tamsalt ur d iyi-teɛni. Tikwal qqareɣ i medden, ula d nekk d aberrani. Tikwal ɣas lexyuḍ cudden, imir nefsin d ayenni. Tikwal qqaren-iyi-d medden, d acu k-yuɣen keččini? Tikwal ajeǧǧig mi ara ifetti, imir-n i t-id-nettḥucc. Tikwal timsurt xetti, netturar yes-s am ulelluc. Tikwal ttɣuccuɣ timetti ideg d-ttnekkaren lewḥuc, tikwal ttmektiɣ-d ula d setti tṛebba-d mmi-s n Ɛmiruc. Tikwal sser yakk yeɣli, tenger ccbaḥa n at Yiraten, tikwal ttarguɣ mi cli, ttaḍsaɣ ɣef wakli yeḥyaten, tikwal ttderrizeɣ amulli n win i s-neqqel d imuḥyaten, tikwal ttwaliɣ ulli deg wudmawen-nneɣ yemmuten. Tikwal ttarguɣ lemwas, kerheɣ widak ten-yebɣan. Tikwal nettraǧu Lwennas a ɣ-d-imlen wi t-yenɣan. Tikwal tettɣaḍ-iyi yemma-s, fell-as tezzin akk yesɣan. Tikwal regmeɣ di weltma-s, ɣas tettɣaḍ am wul yerɣan. Tikwal qqareɣ yemma testufa, deg wul-is ahat yekker unaɣur. Tikwal ttmektiɣ-d tecfa, luleɣ-d deg uneẓrud usaɣur. Tikwal qqareɣ-as ahat terfa, la as-teqqar ccah ǧǧiɣ-t ad yimɣur. Tikwal ẓerreɣ-tt di tnafa, ssefhameɣ-as-d d ddunit i d mleɣrur. Tikwal ttwaliɣ udem-iw amzun d acu di yenddi, tikwal yessurug yiẓri-w, ttwaliɣ imi-w yeldi. Tikwal ttɣuccuɣ isem-iw ɣas ẓriɣ d isem n jeddi, tikwal ttwalint wallen-iw tiwuɣa n yilindi. Tikwal mi nudaɣ ufiɣ allaɣ-iw mgal tatut, tikwal aɛbar mur yeffiɣ qqareɣ-as d ansay n tmurt, tikwal qqareɣ yak cfiɣ ɣer lqebl celfuc am tmeṭṭut, tikwal ad iyi-tafeḍ rfiɣ anda ttḥadaren akka tameṭṭut. Tikwal ttmektiɣ-d lejdud ṭṭfen taẓit-nsen tumliḥt, tikwal ttjeggiḥeɣ akud akken ur xeddmeɣ tafaliḥt, tikwal qqareɣ-as d lemmud, tiyit ur telli d tucbiḥt, tikwal ula d Dda Lmulud ttḥulfuɣ yettbuddi-yi tuqriḥt. Tikwal aḍud i yi-tthuzzun d arẓagan am lḥentit, tikwal ttɣilliɣ amzun fell-i i tebna ddunit. Tikwal deg-i yezzuzun uwezɣ abrid ay snit, tikwal arquqen-iw teẓḍun neqqen azref ɣef uwennit. Tikwal imi-w yettibbi ɣef ulac i yi-d-terra ddemmaṛ, tikwal ttwaliɣ Ṛebbi udem-is yuli-t uɣebbaṛ, tikwal ḥemmleɣ tisselbi n wid yetteglilizen di lbaṛ, tikwal ttṣelliɣ ɣef nnbi mi ara as-tekkiɣ s weɛbaṛ. Tikwal cedhiɣ talwit, ɣas nniɣ-d yakan ɣucceɣ-tt. Tikwal ḥemmleɣ tafawit, tasfift n lehdur tettseɣ-tt. Tikwal ẓriɣ s timawit, tameslayt iqleɣ lemdeɣ-tt. Tikwal mi ara sleɣ i tcawit, ttḥulfuɣ amzun ssneɣ-tt. Tikwal d-qqleɣ am wiyaḍ, ḥekkuɣ ɣef tayri tamezwarut. Tikwal selleɣ-as i leɛyaḍ yettarra-d ṣṣut si tmurt, tikwal itekkes akk cyaḍ kra din amzun yemmut, tikwal yeǧǧet-k-id leɛyaḍ n tayri taneggarut. Tikwal qqareɣ-as yelhi mi ffreɣ udem-iw ɣef imeddukal n temẓi, tikwal qqareɣ-as ɣas meqqreɣ nutni ttwalin-iyi d ilemẓi, tikwal ttḥulfuɣ kukreɣ amek-t-id i gellun s imerẓi. Tikwal ulac s anda ara rreɣ, teqqleɣ zdat tidet d aɛeẓẓi. Tikwal deg-neɣ ur ttwaliɣ, ssakadeɣ di tmura. Tikwal deg-sent i d-ttemliliɣ, Muḥend-uyi di rref usefra. Tikwal ɣas ur s-ttiliɣ, ttḥulfuɣ deg wul-iw i kra. Tikwal i teɣri-s sliɣ, mi d-tettɛeggiḍ s tufra. Tikwal ijenniwen i ɣer d-lemdeɣ, werǧin d iyi-d-nnan nessen. Tikwal di lqecc-iw refdeɣ, ttinigeɣ ɣer tmurt-nsen. Tikwal ɣef tebɣa-k tmi senndeɣ, hayen ad hissa fell-i d ssen. Tikwal qqareɣ-asen refdet-aɣ, nekni d tarwa-lmas-nsen. Tikwal mi rfan ad as-d-brun i tmuɣli-w dɣa ttwareb. Tikwal ttwaliɣ leqrun d ṣṣur-isen ttwaẓerreb. Tikwal fell-aneɣ ttrun, qqaren i talsa bu rreb. Tikwal ur ttamneɣ wid yettarun, qqareɣ-as tasekla d lekdeb. Tikwal steqsayeɣ ayenni ar tili tgerrez tissist. Tikwal qqareɣ ula d nekkni ahat nura xerrtum f tbexsist. Tikwal iban d ayenni ɣas nura s tefransist. Tikwal steqsayeɣ isegni tafawet-nneɣ ma yettmasitt. Tikwal qqareɣ-as acimi, wid izemren gan kra. Tikwal ssemɣareɣ imi qqareɣ tella tira. Tikwal qqareɣ ar melmi, melmi ad d-teffeɣ si lgirra. Tikwal ttifiɣ imi wala times n isefra. Tikwal ssawaleɣ i leɛrac, qqareɣ-asen a wid ur nessin. Tikwal ttazneɣ-ten s arrac, ad asen-fken adlis n warek d wasin. Tikwal tiqerra-yi n yimcac tesseḥdiqer n tasa-w yefsin, tikwal ulac-iden ulac, ad tt-ɣaḍeɣ nekk i tweṣṣin. Tikwal teqqleɣ d aɛeggun war ma ẓriɣ nekk d nniya, tikwal qqareɣ yella umezgun d waṭas d-yeǧǧa Muḥya, tikwal qqareɣ anfat argun amzun nesɛa seg-s meyya, tikwal tekkseɣ anezgum yiwet terbaɛt d taya. Tikwal ssezzuɣ s taɛrabt heddren Yerna d taqurɛicit, tikwal qqareɣ-as ddren, tudert mger tacacit, tikwal ad as-tiniḍ negren, laṣel-nsen dayen ulac-it, tikwal yettban-d zemren ad ččen awṛad di ciccit, tikwal amdan bu ufadden iteqqel-d i yiman-is d ǧeḥḥa, tikwal ccix mi ara itedden tturaren ttures n yerḥa, tikwal wehmeɣ a medden ayɣer zewǧen s lfatiḥa. Tikwal d at ssenǧaq bedden, ɣas yettarew-d lfuḥa. Tikwal tameṭṭut n Messali yettaf-iyi-d lḥal deg-s urgaɣ. Tikwal ssenǧaq iɣelli, igenni-w iteqqel d azeggaɣ. Tikwal Besɛud mi ara d-yali ssuduneɣ udem-is d aleggaɣ. Tikwal zleɣ-as i tlelli tettru teqqar ugadeɣ. Tikwal ttakeɣ-as lḥeqq, iwwet ddunit leɣẓam. Tikwal qqareɣ-as nectaq, rrnut-aɣ-d ma ur d aɣ-terẓam. Tikwal ul ur yetqelleq, ɣef učča n remḍan tɣeẓẓam. Tikwal ẓriɣ yes-n ur nlaq, yak tameṭṭut-is tuẓam. Tikwal bu Seɛdiya ccemma-s, ḥemmleɣ-tt i uqmac n tiṭ. Tikwal ceṭḥeɣ s wamma-s, alamma ɣliɣ am tceṭṭiṭ. Tikwal qqareɣ iɣil n wamma-s, d yelli-s i d-iyi-gezmen timiṭ. Tikwal ul selleɣ i hemma-s, mi ara teqdec deg-s tẓalamiṭ. Tikwal ula d iẓekwan ttwaliɣ neḍla-yasen ammus, tikwal ssakadeɣ igenwan ttwaliɣ Albert d Camus, tikwal d Mesyu Zalamanu i d iyi-ihewwan, ttwaliɣ aqjun-is d aṭarus, tikwal qqareɣ-as tamɣart-nni d ijeǧǧigen i tt-yesseṛwun di tmeqbert n Père Lachaise i tettnus, tikwal rrebg-is i d iyi-icudden ttḥulfuɣ yes-s idub. Tikwal ttmektiɣ-d medden asmi s-qqaren nekk d ameslub. Tikwal ula d ifadden ttruẓun-d seg usnulfu n leɛyub. Tikwal ul-iw yethedden, qqareɣ-as anef-iw ad aḍ-ihub. Tikwal qqareɣ-as mmdeɣ, wi ibellɣen ur iteṣṣeḍ. Tikwal daɣen ssefsadeɣ ul ɣer twuɣi d-iqeṣṣeḍ. Tikwal beqquɣ ad ẓreɣ anwa i d mmi-s n wemsed. Tikwal seg-s ttagadeɣ a tabɣest deg ad terẓeḍ. Tikwal regmeɣ azembil, qqareɣ i wul di lxir err-as. Tikwal ttarguɣ aqbil, iţţuweṭṭa seg wasif imeɣras. Tikwal amdan yesɣa rrbil, tikta i seg d-yesseɣres. Tikwal rekbeɣ ṭṭumabil, iḍulan snulfan-d Mercedes. Tikwal ţţufuɣ aqendur, i tidi ɣef znuzuyeɣ lḥenni. Tikwal qqareɣ ula d agur, ɣeḍlent-ţ-id seg igenni. Tikwal yak ul-iw meɛdur, d taqbaylit i d-yettmenni, tikwal ttwaliɣ-t d amḍur, way ur yekkis ur yerni. Tikwal ttwaliɣ ssix, medden qqaren igerrez leqdic, tikwal sxuxuden af ddix, ssendafen ya dddic, tikwal ad ẓerren jjix, qqaren i umɛellel maɛlic, tikwal mi ara itedden ccix, ẓriɣ yeḍmen-as umɛic. Tikwal teẓẓunt-d deg-i wallen, amzun ggulent ɣef trusi. Tikwal d ifassen ɣur-i d-teẓẓlen wid ur ssineɣ s westeqsi. Tikwal qqareɣ-as ẓeṭṭlen ad ruḥen ad kksen tixsi. Tikwal yesleb wis isellen i ugdud aggatunsi. Tikwal rekkbeɣ di teflukt ur ssakadeɣ lebḥer, tikwal ttaliɣ ɣef tḥebblemlukt ttarguɣ tazdayt n ttmer, tikwal tasa-w tameckukt yessergagay-itt uẓemmer, tikwal ttarguɣ tasekkurt temzel di waḍ ṣṣemmer, tikwal amdan iẓeddem iteddu s tuffɣa n leɛqel, tikwal yal wa d acu d-yeddem deg-s war ma yesmuqel. Tikwal leqder ur t-nxeddem, i bu wazal ɣas deg-s neɛqel. Tikwal bu seksu ur taɣ t-id-iɣerḍem, ittɣil yessen ad d-yessuqel. Tikwal icennu-yi-d rwaḥ rwaḥ, udrar-nni n taddart-iw. Tikwal at taddart qqaren ijaḥ, ɣas lhiɣ-d d warraw-iw. Tikwal d lwad ucayeḥ, i yetturaren zdat wallen-iw. Tikwal d lḥamiz d meftaḥ, imeqqi-d ucamar deg wul-iw. Tikwal ttɛeggiḍeɣ abbuh imi ur ẓriɣ d acu yeḍran. Tikwal qqareɣ-as ahbuh d acu n tmara d yirran. Tikwal srugmuteɣ mmuh ad iyi-d-fehmen yezgaren yeɣran. Tikwal cennuɣ uhuhuh nekk d ameddaḥ ur nettseḍḥi teẓram. Tikwal ttwaliɣ ilemẓiyen qqareɣ ad telhu tmeddit, tikwal ttarguɣ ɛezrayen deg uɣerbaz n teqbaylit, tikwal qqareɣ-as dayen yak tura tekfa trummit, tikwal fessus wayen ẓẓayen ma tḥuma-k targit teddem-it. Tikwal i teffeɣ-d deg yiles Hawi k ihudden a lǧameɛ Tikwal deg uxxam n yidles I ssarameɣ a nennejmeɛ Tikwal mi d-nḥuc adles Di tcebbakt a t-id-nejmeɛ Tikwal abernus mi ara t-netz Am akken seg-sen t-nemneɛ Tikwal ttmektiɣ-d adɣes I yettcedhi-d wul iɣunan Tikwal ula d imeɣres ifrax s lḥezn i yecnan, Tikwal mi ara d-yesseɣres wul-iw icenna fennan, Tikwal mi s-sliɣ leɛqel ad ires am marezg-is wid yecnan, Tikwal cennuɣ d Bgayet i d rruḥ n Leqbayel, Tikwal ttraǧuɣ lmeyyet yerna leɛqel iqebbel, Tikwal qqareɣ-as d yiwet d tamurt akk n Leqbayel, Tikwal s tidet nettwet nerna ttɛebga mezwayel. Tikwal ttnadiɣ ccwal yerna anida akken ur yelli. Tikwal ad xesreɣ awal seg ugemmaḍ ad d-bernent wulli. Tikwal iṭij yettɣawal adrar tettɣummut tili. Tikwal taqeḍɛit n lmal ɣef tcebbubt usekla tali. Tikwal tettɣaḍ-iten takna mm seṭṭac iseggasen. Tikwal ttarran-tt i ccna tizlit n ulac wur tt-nessen. Tikwal neḍḥa-d nunez nekna zdat lɛar nerfed ifassen. Tikwal cennun ɣef mseṭṭac n sna, allen-is nɣant-ten tessen. Tikwal heddreɣ taṛumit, qqareɣ irebbi mon Dieu. Tikwal annect iwumi-t ur ḥwaǧeɣ bour Dieu. Tikwal selleɣ s tɣimit i kra ad aɣ-d-yeqqaren adieu. Tikwal ttafeɣ-d ucmit, fell-as wwten liyuyu. Tikwal d lgelb i ɣ-d-fkan, war aɣbel yes-s nettektil. Tikwal shetrifen kan s rrecba i nettseṭṭil, tikwal ammud ameẓyan fell-aneɣ ur d-yeṭṭil, tikwal ussan akk yeɛyan teqqlen d iẓẓan ugertil, tikwal ḥemmleɣ ad waliɣ adfel ɣas ur d-yenɣi lḥemman, tikwal deg wawal nessekfel d asemmiḍ n tmes n zzman, tikwal njebbu nteffel s anda nettwali laman, Tikwal tawwurt tqeffel ɣef tmuɣli qquren waman. Tikwal segmi ad d-tekkreḍ ṣṣbeḥ, aydi lhemm a k-t-id-yernu. Tikwal d win n Lḥaǧ Rabeḥ, mačči d win n Zala Manu. Tikwal ṭṭaleb Musa ad yenneḥneḥ zdat-s imiren ad yeknu. Tikwal kra da d anecraḥ ɣef qjun-agi ncennu. Tikwal tiɣri ma tunṭeḥ, nessufuɣ-itt-id s umru. Tikwal kra mi ara yecbeḥ, iẓer-is d sser i d-yettru. Tikwal nettɣil s lemleḥ n ddaw ufus ara tefru, tikwal lemmer tentiḥeţ bu felleḥ, deg iman-is ur yeţɣurru. Tikwal neţsekkik neţḍukkuk, amzun teţqeseɣ taggent. Tikwal lawan mačči n ṭikkuk, nṭeṣṣeḍ si tiɛuggent. Tikwal nnehhet n qqaru-k nnig iqerra ineɣ d tafgent. Tikwal ansi d aɣ yessuk u ubrid din i d-uragent. Tikwal idamnem yexmir, nekkni fell-asen nceṭṭaḥ. Tikwal i yenna-d yizmir lxir ɣef warrac imecṭaḥ. Tikwal areẓq i lbacir gar wallen-iw ad iceṭṭaḥ. Tikwal qqareɣ-as axir, tabɣest-is ad yi-d-tṣaḥ. Tikwal ttbeddileɣ usu, ttafeɣ-d iman-iw ccḍeɣ. Tikwal gganeɣ deg usensu di temdint ideg zedɣeɣ. Tikwal seleɣ i lačunṣu, neddmeɣ deg wayen xedmeɣ. Tikwal uwiɣ deɛwessu, ttif xir ad ssusmeɣ. Tikwal ttarraɣ i feẓ, m'ur ufiɣ d acu ara ɛelfeɣ. Tikwal deg yilsawen n ɣeẓ, s anida s-yehwa ad teffeɣ. Tikwal mi ara tetteɣ lḥemmeẓ, qqareɣ-as Fransa teffeɣ. Tikwal deg qerra nkemmez, nekk ḥemmleɣ ad sen-sselfeɣ. Tikwal berruɣ i wallen lɛar mi ara d-iɛeddi. Tikwal selleɣ mi ara ssawalen, Azul fell-ak a sidi. Tikwal win t-id-yemlalen, deg ufus-is a s-yessendi. Tikwal qqareɣ uklalen, s iɛeqqigen a sen-tt-yendi. Tikwal d lmalayekkat sawaleɣ-asen tineglusen, tikwal deg at Mangellat taqbaylit agwers nessen, tikwal di ṭṭbel mi ara nekkat aḥraz n wawal d ayen fessusen, tikwal di lkaɣeḍ s Dalima n Walat mačči d jeddi Mangellat i t-yessersen, tikwal qqareɣ-as Asem Aḥeyyul ɣef tsusmi n wulli, tikwal yeqqar-iyi-d ssusem ad as-d-brun yelli, tikwal wehmeɣ d iqessam i tekksen awal i tlelli, tikwal ulac akk qessam ɣas yella am wakken ur yelli, tikwal amdan yetteftef dɣa d imḍebber ad t-rren, tikwal ttarguɣ butef i yekker iteddaf iḍarren, tikwal deg ufus ad d-yeṭṭef albaɛḍ seg wakraren. Tikwal ad t-yeddem kra n yilef s akursi leḥḥun ad t-rren. Tikwal mmi-s n taddart ur yezlig wayen yecna. Tikwal lmut taɣeddart yenna-as ayɣer tewwiḍ yemma. Tikwal d tidet d taɣeddart, s yes mačči s budef i tegla. Tikwal qqareɣ-as tudert telha imi d Salima. Tikwal ɣef usirem temɣeɣ, Ul n tadukli yettargu. Tikwal ɣas di deg-m ad tt-naɣeɣ, ẓriɣ anwi d acengu. Tikwal i ubrid teffɣeɣ, isseɛraq-iyi-tent wagu. Tikwal ɣer ṣṣwab teqqleɣ, refdeɣ ɣef tuyat ajgu. Tikwal ttarguɣ Xalida d wid akk i s-icennun, tikwal qqareɣ tɛedda tallit ideg ten-wten leǧnun, tikwal tettadam-itt tmedda gar wallen-iw tin igennun, tikwal qqareɣ ahat tedda tislit ɣer Lwiza Hennun. Tikwal Weld Ɛli Lhadi d aqeffaf yedda iḍall-d, tikwal lemmer ur d-yeddi ad tafeḍ isalli ɣawel-d, Tikwal iḥemmel ad d-iɛeddi s ubeṛnus n ccab Xaled, tikwal ablad abladi, Ɛica tezwa wama tewled. Tikwal ttarguɣ Lewnis ittagad ad zwir ɣer tekti, tikwal ẓriɣ yeẓra deg ul-is yal wa amek iɛeǧǧen arekti, tikwal yal wa s umyag-is akken s-yehwa t-yessefti. Tikwal netta d aseklu s legmal-is, afrux ɣef tciṭa d nekkini. Tikwal deg wakud nettak i uḥulfu deg nesɛa laman. Tikwal ad tɛelqeḍ aceṭṭiḍ s umessak ad tḥulfuḍ yeqqareb zeg n waman. Tikwal ul-ik ma yeččak ad as-tfiqeḍ yir lawan. Tikwal neẓra ulac d acu ur nettfak siwa asefru d-yettɣaman. Tikwal qqareɣ-as tikwal yelha ccɣel mi ara yekfu. Tikwal ttawiɣ-d awal, ɣef tikwal yerna s reffu, tikwal ula s war ccwal aqerruy-iw yettcuffu. Tikwal, tikwal, a tikwal, am ma rezgen win ur kent-nceffu.